Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать! Без бүген үзебезнең Тукай клубында халкыбызның ике зур шәхесе, ике үлемсез улы Муса Җәлил һәм Илһам Шакировның туган көннәренә багышланган музыкаль шигъри кичәбезне башлап җибәрәбез. Бу кичә безнең Үзенчәлекле шундый форматта булыр, ул безнең экспромт кичә дип әйтсәк тә була, чөнки монда залда утырган кешеләр үзләре Муса Җәлилнең ярат үзләре яраткан шигырьләрен сөйләргә мөмкин иде. Илһам Шакиров турындагы үзләренең хатирәләрен уртаклашырга, Илһам Шакировка багышланган шигырьләрне сөйләргә мөмкин. Кичәне алып баручы мин сүзне әлеге кичәнең инициаторы булган, әлеге Татарстанның халык артисткасы, җырчы, җәмәгать эшлеклесе Гөлзада ханым Сафиуллинага бирелгән. Мин инде үзем башлап җибәргәнмен икән, шушы ике бөек шәхескә багышланган үземнең ике шигыремне дә укып чик итмим. Җиз иләк. Исемнәрне или тарих Җиз иләктән үткәрә. Бар моңның киләчәктә Урының нинди үткәндә. Бүгенгедә кагылмый ул, Бүгенгедә түрәләр Кемне малга, кемне данга, Кемне зарга күмәләр. Мөһер сугып җиңел кулдан, Кем сатлык та, кем дошман, Баш тарткан бит үз заманы Җәлилдән дә, Алиштан. Ә тарихның үз иләге, Иләр, аклар, дәлилләр Җиз иләктән өйрәнде дә Кайтты, кайтты Исхакыйлар, Кайтты, кайтты Җәлилләр. Һәм Илһам Шакировка багышланган шигырем Күңелдәге язны уятырга. Карурманнар кичкән халык шул без. Шуңа моңлы, сагышлыдыр шуңа. Сүзгә генә сыеп бетмәгәнне җыр телендә мөмкин аңлашырга. Ай, былбылым, диеп эндәшергә, Китмә, сандугач, дип өзелергә. Урманның якты аланнарын Кичеп чыгар өчен бергә-бергә, Тургай булып күккә күтәрелеп, Күңелдәге язны уятырга. Күпме юллар үттең, татар җанын кузгатырга, Җырда юатырга. Елап торырга сабый бала кебек. Чистарынып калсын дөнья фаный. Җырларыңны тыңлап, күпме халык үз асылын аңлый, Илхан абый. Кар-урманнар кичкән халык шул без. Шуңа моңлы, шуңа сагышлыдыр. Сыкраулары сыйган җырларыңа. Халык җаны синең тавышыңдыр.
Безнең герой шагыйрь, тиңдәше булмаган, бөтен дөньяда тиңдәш булмаган Ленин премиясе лауреаты һәм Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең һәм безнең легендар җырчыбыз, татар халкының легендар җырчысы, төрки-татар дөньясының легендар җырчысы Илһам Шакировның туган көннәре булды кичә. Без аларны инде бүген алар исән түгел, без аларны котлый алмыйбыз. Әмма без аларның исемнәрен атап, аларга төрле чаралар үткәреп, аларның әсәрләрен укып, аларның җырларын җырлап, аларның аларга дога укып, аларның рухына дога багышлап, без Аларга теге ярдәм итә алабыз дип әйтә алмыйм инде, хәер, аларга без ярдәм итә алмабыз, әмма ләкин дога булып аларның рухларына ирештерә алабыз дип ышанабыз. Шуңа күрә без үзебезнең шушы акцияне бер генә көн дип уйлаган идек, аны бер атнага сузарга булдык. Чөнки Бик күп җирләрдә безнең бу бу безнең башлангычны күтәреп алдылар. Мәдәният министрлыгы да, мәгариф министрлыгы да, конгресс та, татар конгрессы да һәм инде иҗтимагый оешмаларда Ак калфак хатын-кызлар оешмасы һәм мәктәпләр, бигрәк тә мәктәпләр, балалар бакчалары Күтәреп алдылар. Без мөрәҗәгать җибәрдек. Ул Татарстан телевидениесендә булды шикелле. Булмаган булса инде, аларның миендә, алар үзләре беләләр, нәрсә тапшырырга, халыкка нәрсә тапшырмаска. Әмма ләкин без бу акцияне үткәрәбез, атна буе үткәрәбез. Төрле җирләргә хәбәр бирдек, чит илләргә бирдек хәбәр. Ерак Көнчыгыштан башланды марафон, хәбәр килә башлады, Себер, Ерак Көнчыгыш, Урал, Идел буе шәһәрләре, чит илләр, Европа илләре һәм Кырым, әле кичә генә кырымтатарларыбыздан килеп төште тәбрикләү, чын кырымтатар телендә сөйлиләр Муса Җәлилнең җырларын, шигырен Сөйлиләр, аннан соң җыр җырлап, шулай иттереп хор белән, анда аларның зур дәүләт, мин инде дәүләт ансамбле дим, чөнки минем аларны дәүләт итеп күрәсем килә, фольклор ансамбле, алар җибәрделәр безгә шундый тәбрикләүләрен ватсап аша, һәм без инде бүген аларны да сезгә күрсәтербез дигән идек, теге техник сәбәпләр аркасында мөмкин булып чыкмады. Менә шушы әтрәп бүген бөтен дөньяда. Әйе, без әз монда, хәзер без монда әз, ләкин без бик күп. Без бик күп, бөтен дөнья буйлап таралган, танылган безнең милләтебез дә, телебез дә, динебез дә, Аллага шөкер. Алар Америкадан да хәбәр килде. Без бергә җыела алмыйбыз, әмма ләкин менә шулай телефон аша, ватсап аша бер-беребезгә җибәрәбез, укыйбыз, җырларын, шигырьләрен укыйбыз, дип, шулай итеп анда да бу эшләр китте, башланып. Бик күп җирләрдә, бик күп җирләрдә, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә беләсезме, нәрсәгә кирәк иде бу акция дигән сорау туа кайберәүләрдә. Чөнки ел саен бит инде без үткәреп барабыз, чаралар үткәреп барабыз. Мәктәпләрдә конкурслар булып бара. Теге Муса Җәлилнең шигырьләрен укыйм, Илһам Шакиров исемендәге конкурслар мәктәпләрдә булып бара, дип. Ләкин җәмәгать булуын була икән дә бит, бара икән дә бит. Э, бик булуын була икән, ә баруын бармый икән. Ни өчен? Хәзер мин сезгә бер э, ни китерәм, мисал китерәм. Шушы арада бер ун көн чамасы элек мин Муса Җәлил һәйкәле яныннан үтеп барам. Анда теге рельефлар куелган, башлары ун кешенең безнең э, ватан өчен башларын гильотинада чаптырган кешеләрнең башлары Мин әйтәм, тукта әле, мин боларны тагын яңадан языйм әле үземә, ату кайберләрен инде оныттым, дип. Шуннан язып торам, кешеләр үтеп баралар, сорыйм кешеләрдән, сез таныйсызмы моны? Юк. Таныйсызмы? Олылар, балалар, безнең милләт, башка милләт кешеләре үтеп бара. Таныйсызмы? Юк, танымыйлар. Шуннан соң утырдым да, Җыладым. Мин Муса Җәлил бүләк лауреаты. Җыладым. Бүген Муса Җәлилне белүчеләр инде, бәлки, белмим, безнең буын, бездән соңгы буын, безнең балаларыбыз әле аны беләләр. Ә менә балалар, Илһам Шакиров белән дә шулай ук. Мин һәрвакыт сорыйм, Илһам Шакировны беләсезме? Юк, белмиләр Илһам Шакировны да. Без, бу шаккатырлык нәрсә. Шаккатырлык нәрсә. Алар безнең өчен, Ватан өчен. Башларын чаптырдылар. Алар илне сатмадылар. Шуның өчен. Илне саткан булсалар, аларның башлары ча, чабылмый иде, алар исән кала иде. Алар рәхәтләнеп, ашап, эчеп, киенеп, машиналарда утырып, шулай иттереп йөргән булырлар иде. Әмма ләкин Алар башларын салдылар. Һәм шул ук вакытта әле шундый фикерләр дә булды, әйтүчеләр булды, Хәзер китте, обратный реакция килә, миңа хәбәрләр килә, тәкъдимнәр килә. Ә бәлки алар иман белән китмәгәннәрдер? Сез аларга дога кылырга кушасыз. Рәсмә, шушындый сүзләр булды. Мин әйтәм, син башта башың, башыңны чаптыр әле. Нәрсә өчен син башыңны чаптырырга мыш? Шул вакытта белербез, иман белән кит, китәсеңме син, юкмы? Аңлыйсызмы, җәмәгать, менә халык нинди дәрәҗәгә килеп җитте бүгенге көндә. Шуңа күрә Ул бит шаһит! Ул бит Ватан өчен башын салды! Алар шаһитләр! Ә Илһам абыйга килгәндә, Илһам Шакиров, ул бит бөтен гомерен багышлады шушы, шушы милләткә хезмәт итүгә. Аның бит һәр җыры гимн. Ул бит бөтен дөньяны ул әйләнеп чыкты, бөтен татар яшәгән төбәкләрне ул әйләнеп чыкты. Ул теге Машина белән кереп булмый торган, ат белән генә керә торган шундый авылларга без аның белән кердек, Себер, Себер авылларына. Шундый авыллар бар безнең әле, татар авыллары. Шуңа күрә ничек мөмкин, ничек мөмкин әйтергә, иман белән киткәнме, юкмы? Ул турыда ничек башка уй килергә мөмкин, җәмәгать? Ул бит бөтен гомерен сарыф итте шуңа, милләтне берләштерде, ха, мине, э, Теге концертлар биреп йөрибез, хатлар килә сәхнәгә. Мин концерт та алып баручы да идем. Шуннан хатлар килә. Туган җирне бик сагынабыз, ой, бик кайтасыбыз килә, бик сагынабыз дип. Без шул вакытта киттек, ачлык вакытында киттек, сугыш вакытында киттек. Илһам абый ике генә сүз әйтә иде. Сагынсагыз, кайтыгыз. Ул вакытта пропаганда ясарга да ярамый иде. Һәм менә ул шундый сүз, ике сүз белән ул күпме татарны кайтарды монда Татарстанга. Менә һәм әле тагын да кайталар иде алар. Әмма үзегез беләсез, аның сәбәпләре булды. Шуңа күрә, җәмәгать, безнең Без ни өчен бу безнең бөек шәхесләребез бик күп. Алар бик күп, Аллага шөкер. Әмма менә шушындый ике бөек шәхесебез безнең, икесе бер көндә туган, унбишенче февраль туган көннәре. Бу гаҗәеп хәл, бу кеше ышанмаслык нәрсә. Шуңа күрә без боларны һич тә онытырга тиеш түгел. Һич тә! Һәм без аны балаларыбызга, балаларыбызның балаларына аларның шигырьләрен, аларның тормыш юлларын сөйләп калдырырга, аңлатырга, уңай бит дәфтәрләре турында, ничек алар төрмәләрдә, фашист тоткынлыгында утырдылар. Хәтта бүген бит безнең Бөек Ватан сугышының ни икәнен белмәгән балаларыбыз да бар. Шуңа күрә, җәмәгать, без уйладык менә шушы акцияне башларга. Һәм ул менә безнең Татарстаннан кич, кичә, юк, өченче көн, ундүрте көнне, дүшәмбе көнне икенче татар гимназиясендә башланып китте. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Анда Камәрия Зиннуровна, сез беләсез инде, ул күпме баланы, иманлы балалар тәрбияләп үстерде, чыгарды. Ул татар гимназиясеннән татарча сөйләшүче балаларны. Аннары Поссоветтан да килделәр, анда безнең Альбина Мухаметшина Насыйрова, ул миңа бик якын бала, Сөембикә Варисының лауреат бала ул. Госсовет депутатлары бу мине күтәреп алдылар, риза булдылар бу нидергә, бу эшкә, бу акцияне. Шуңа күрә бөтенесе риза.

Муса Җәлил шигырендә яттан сөйләгән яре икән, шуңа күрә Муса Җәлил, кичер, илем. Кичер мине, илем, синең бөек исмең белән кереп сугышка, данлы үлем белән күмәлмәдем бу тәнемне соңгы сулышта. Юк, мин сине тузан бөртегедәй сансыз гомерем өчен сатмадым, Волхов шаһит, изге сугыш антын соң чиккәчә керсез сакладым. Мин курыкмадым өстән яңгыр төсле яуганда да туплар, ядрәләр, Каушамадым кан һәм үлем белән тулганда да тирә әйләнәм. Алда, артта, уңда һәм сулымда Киселсә дә юлым, күкрәгем яраланып, Канга төренсә дә, көчсезләнеп, мин яшь түкмәдем. Мин, мин алдымда күрдем шыр сөяктән Котылгысыз үлем шәүләсен, Кил син миңа, үлем, бары гомрем, Коллык белән төгәлләнмәсен. Мин түгелме, дуска хат язучы? Борчылма, дип, тормыш юлдашым, Соңгы тамчы каным тамса тамсын, Тик антыма таплар кунмасын. Мин түгелме, шигырь утым белән Ант итүче канлы сугышта Үлемгә дип, ачы нәфрәт белән Елмаермын соңгы сулышта? Соң чиктә дип синең мәхәббәтең Җиңеләйтер үлем газабын. Илемне һәм сине сөюемне Каным белән җиргә язармын. Тыныч булыр, тыныч булыр йокы Тормышымны бирсәм диеп туган ил өчен. Ышан, илем, шушы ант сугарды Йөрәгемнең соңгы тибешен. Язмыш көлде. Үлем кагылмыйча үтте яннан минем тирәләп, Нишлим, нишлим, соңгы минутымда пистолетым итте хыянәт. Чаян чыга үзен соңгы чиктә, бөркет ярдан түбән ташлана, Мин соң бөркет түгел идеммени, баш ияргә шуннан башкага? Ышан, илем, шундый бөркет идем, мин дә соңгы минут килгәндә әзер идем, Мәгърур канат җәеп, ташланырга ярдан түбәнгә. Ләкин, нишлим, сугыш дустым пистолетым соңгы сүздән кинәт баш тартты, богау салды дошман кулларыма һәм хурлыклы юлдан атлатты. Тоткынлыкта хәзер мин. Һәр көнне көн чыгышын комсыз күзәтәм. Шигырь булып чыга үч ялкыны яраланган лачын йөрәктән. Көн чыгышы дуслар кулындагы байрак булып көн дә кызара. Белмисез лә, дуслар, тоткын күңел күкрәктәге җәрәхәттән түгел, канлы үчтән шулай кыза ла. Тик бер өмид, кара август төне илтер мине шунда җитәкләп, өстен килер түбән әсирлеккә үч һәм илгә керсез мәхәббәт. Тик бер өмид, дуслар, сезнең сафта табар соңгы крәш теләген яраланган, ләкин тар коллыкка баш имәгән керсез йөрәгем. Чынлап та, Муса Җәлил турында төрле сүзләр ишетергә туры килде, бигрәк тә безнең 2000 нче елларда популяр булып алды аны кимсетү, аны Сатылҗан дип, аны башкача дип әйтергә. Ләкин, игътибар итсәгез, Муса Җәлилнең иҗаты сугышка кадәр, әлбәттә, аның чаткылары булган, өметле талантлары булган, әлбәттә, таланты да булган. Ләкин аның нидер темалары гел кызыл тема, гел шундый ничек тә темалар инде. Ә нәкъ менә шушы тоткынлыкта вакытта ул чын мәгънәсендә даһигә әйләнгән, даһигә. Һәм, әлбәттә, инде безнең тагын бер даһиебез ул Илһам абый Шакиров. Әлбәттә, аның менә иң зур хезмәтенең берсе, монда инде Гөлзат да әйтеп үтте, ул да белә. Чынлап та, чынлап та ул халкыбызны яңадан кайтарган кеше. Аның турында Батулланың әсәрләрендә укыган бар. Һәр җиргә барган саен, әйдәгез, үзебезгә кайтыгыз, ятмагыз монда дип әйтә торган булган икән. Һәм менә шушы тәэсир белән бу шигырь язылды. Тетрәнү. Тетрәндерде безне Илһам абый, Җырларың да синең, үлемең дә. Син калырсың якты кояш булып Һәм җыр булып халкың күңелендә. Без тетрәндек синең моңнарыңнан, Без тетрәндек синең көйләреңнән. Син Иделдә, син күңелдә йөздең, Ишкәк ишеп ялгыз көймәң белән. Син сагыну булып йөрдең читтә, Һәр татарның сарылып җанында. Барысы да кайтты туган җиргә, Ак калфакның тагылган чагында, Таулар менеп, әдрән диңгез кичеп, Син барыбер кайттың Иделеңә. Кояшлар да офыкларга китә, Син дә киттең халкым күңеленә. Миңа яшьләр белән Идлем акчарлыгында шактый бәхәсләшергә туры килде. Муса Җәлилне безнең менә сугыш тоткынлык шагыйрь иткән дигән караш бар. Мин бу караш белән һич тә килешмим. Чөнки Муса Җәлил сугышка киткәнче үк ул безнең зур шагыйрь булган. Ул, ялгышмасам, унөч яшендә вакытта аның беренче шигырьләре инде матбугатта басылган һәм сугыш һәм аның сугышка киткәнче искиткеч матур Балалар, менә әле генә Мәрьям укыды шигырь, балалар өчен язган шагыйрь шагыйрь ул. Балалар шигърияте бик катлаулы һәм моны инде Шигырь язып караган кеше белә, һәм балалар үстергән кеше дә белә, балаларга нинди шигырь укырга кирәк икәнлеген. Ул чын мәгънәсендә әле зур балалар шагыйре дә. Һәм шул ук вакытта Муса Җәлил, ул сугышка киткәнче инде безнең Алтынчәч либреттосын язып киткән шагыйрь, Алтынчәчне языр өчен бу халкыңның нинди тирән тарихлы икәнен белергә кирәк, аның тарихын аңларга кирәк, ул шушыларны аңлаган, язган, каләмгә төшергән, кәгазьгә төшергән шагыйрь. Һәм шул ук вакытта, инде сүзем күпкә китсә, шуны әйтәм, Муса Җәлилләр, алар бит тоткынлыкта нинди сайлау алдында калалар, аларга Килеп, сезгә бит инде менә Идел-Урал дәүләтен төзү мөмкинлеген бирәбез дип әйтәләр. Бу аларның хыяллары, Алтын чәчне язган кешене шулай ук аңлый аласыз. Бу аларның хыяллары, дәүләтчелекне кайтару. Ләкин алар дәүләтчелекне фашизмга таянып кайтара алмаслыкларын аңлыйлар. Алар монда бердәнбер дөрес юлны сайлыйлар. Һәм менә тагын шуңа да әйтәсем килә, Ул бит 38 яшьтә була Муса Җәлил башын гильотинага салган вакытта, башкалар аңардан да яшьрәкләр. Һәм шушы сайлау алдында калган кеше, үзенең гомерен биреп, шушы батырлыкны эшләр өчен нинди кеше булырга кирәк? Без үскән вакытта аны бер менә катып калган, богауланган бер һәйкәл итеп үзебез күңелебездә шушылай иттереп күңелебезгә салып үстек. Һәйкәл булу җиңелрәктер, ләкин кеше булып, тере кеше булып бу батырлыкны эшләү мең кат авыррактыр. Менә шушы батырлыкны эшләгән Муса Җәлилебез ул безнең һәм яшьләрдә дә мондый караш булмасын иде. Ул безнең Тукай шикелле, инде ул тәгаенләнгән, пигамбәр булып, шагыйрь булып тәгаенләнгән безнең өстән, аның язмышы шундый.

Сөйләп тавышым утырган, шуңа күрә менә Илсияр балалар иҗаты турында әйткәч, бу сугышка кадәр язылган җыры балалар өчен күңелле яшьләр дип атала. Музыкасын Латыйф Хәмиди язган. Алар дус булганнар. Латыйф Хәмиди Казахстанга китәргә мәҗбүр була. Анда китеп казах вальсын яза. Ул казахларга хезмәт итә. Менә безнең шундый җегетләребез әле Байтак, Казахстанның гимнын да узла язган. Әйе, әйе, гимнын яза, әйе, казах, казах гимн. Әйе, гимн яза. Җәмәгать, менә монда безнең э, Муса Җәлилебез тора. Мин моны өч көн күтәреп йөрим инде, имә, менә бу нине, портретны. Ничек туды? Идея туды шундый, Муса Җәлилнең, э, Илһам Шакировның ясаган картиналар бар, аларны ясаган рәссамнар ясаганнар аларны. Бигрәк тә Муса Илһам Шакировның шундый шикарный не бар картинасы Вахит абый Вахитов, Рифкат абый Вахитов ясаган, менә ул рояль арш каршысында утырган, менә шулай иттереп утыра ул, менә Менә аны мин күрсәтә алмыйм, мин андый түгел. Шундый аның ни, ул менә ул татар халкының ул представителе. Ул безне Русча әйтсәм, безне изображать итә ул, безне күрсәтә ул, безнең халәтебезне күрсәтә. Шулай бит, димә. Бу бит үзен миннәр шушындый дип тәкәбберләнеп күрсәтми, ул бик гади кеше иде. Ул безне күрсәтә, татар халкының менә бу вәкиле дип. Мин шуларны, шул рәсемнәрне җыеп, күргәзмә ясарга нитеп җөрдем. Шушы э, ун көнлектә. Ләкин мөмкин булмады, чөнки алар кайсы кайда, теге музейларда, ниләрдә, аларны алып булмый, аны алыр өчен мәдәният Ниннән хат язырга кирәк, ә мәдәният министрлары бөтенесе авырышып беткәннәр. Кыскасы булмады. Шуннан мин әйтәм, юк, миңа кирәк табырга. Муса Җәлилнең нинди булса да бер рәсемен табырга кирәк миңа. Илһам абыйны кем беләм иде, аны табып булмас. Ул зур иде, бик, бик зур ул. Ул милли музейда бирмәячәкләр. Шуннан соң э, Фәрид Вәлиуллин дигән безнең рәссамыбыз бар. Шуңа чыктым да, мин әйтәм, тап миңа, тап миңа. Кайдан булса да тап. Ул әйтә, Бер өч көннән шалтыратты, Кил, мин таптым. Шуннан ул миңа менә шушы нине бирде. Таптым, диде, Ну, мин сиңа бер атнага гына биреп торам, аннан соң кайтарырсың. Ярар, мин моны алдым, өемә кайтып барам. Кешеләрдән сорыйм, беләсе килә бит. Беләләрме, таныйлармы? Юк, малай, белмиләр. Бер биш кешедән сорадым, өемә кайтып җиткәнче. Шуннан соң, менә ышанырлык түгел бит бу хәлгә җәмәгать. Шуннан соң кибеткә кердем. Кибеттә бәлки берәрсе, берәрсе белмим икән. Кибет эшчеләрдән, анда кергән сатып алучылардан сорыйм. Юк, җәмәгать бер кеше танымады. Шуннан, мин аны уйлаган идем, студиямә алып кереп, шунда калдырырмын дип. Шуннан соң мин әйтәм, юк, мин моны студиядә калдырмыйм, мин моны өемә алып кайтам, өемә алып керәм, өемдә кундырам. Икенче көнне ачу тантанасы, чөнки ул Муса Җәлил белән кунам, мин әйтәм, бер, бер төн. Шуннан соң хәзер мин моны алып кайттым да идәнгә куйдым. Шуннан Сөяп куйдым, аннан йөрәгем авырта. Үзем аңламыйм нәрсә өчен минем йөрәк авырта. Йөрәгем авырта. Шуннан соң нәрсә бу дим? Карыйм, ул минем теге мискин булып коридорда шулай утыра моның мие. Как будто мин Муса Җәлилне идәнгә бастырып итеп куйдым, утыртып куйдым шикелле. Шуннан соң биек урындыгым бар, шуны алып килдем дә кресло шикелле, шунда куйдым моны. Шуннан оныгым кайтып керде. Ун, оныгыма унсигез яшь. Дусты белән кайтып керде. Дусты, дустыннан сорыйм. Мин әйтәм, син моны таныйсыңмы? Карады, карады, карады. Тю, таный алмыйм шул, ди, таный алмыйм шул, ди. Татар малае үзе. Шуннан соң минеке көлә, минеке көлә. Ә мин уйлыйм, бәлки минеке дә танымыйдыр моны. Ә мин бит әле Муса Җәлил әулияты. Мин әйтәм, минеке дә танымаса, бетте! Миңа, миңа уже сикер башка. Конец света миңа әйтә. Шуннан соң минеке көлә, Мурат исемле. Мин әйтәм, улым, син беләсеңме моның кем икәнен? Беләм инде, ничек инде белмим, диде Вәли. Бу бит Муса Җәлил. Шуннан тегесе, а, Муса Җәлил бит, дип теге дусты. Менә аңлыйсызмы, җәмәгать, нәрсә өчен мин янам? Бу ни өчен янам мин? Бу акция өчен мин янам. Мин э, әйтәм бит, көнне буе сөйлим, көнне буе сөйлим, көнне буе интервью бирәм. Э, менә шул э, 14 көнне ачу тантанасы булды һәм Шунсы кызык, ачу тантанасының менә Раяновта булды анда, Мәгариф та дустыбыз булды. Шунда ахырында ни килде? Хәлил Гайнетдинов килгән иде инде Арчадан, шушы китапның авторы, шул идеяның авторы. Һәм ул әйтә, булды ди, килде ди. Нәрсә килде, дип әйтәм. Герой России, космонавт, яшь космонавт Рыжиков, аның фамилиясе, исеме Сер, Сергей булса кирәк? Сергей. Сергей Николаевич, әйе. Килде ди, аннан телефонны тоткан, күрсәтми дә, күрсәтте. Рыжиков поздравление җибәргән. Ә бу, ә бу ничек булды? Рыжиковка бу чыга, Телефоннан әйтә, алар дуслар инде, ул аңа әйтә, Безнең унбишенче февраль Муса Җәлилнең һәм Илһам Шакировның туган көне. Ә ул Татарстанда үскән җегет, ул Бөгелмәдән үзе, тумышы белән. Шуннан соң бу әйтә, Шундук теге укып җибәрә Муса Җәлилнең Дуска дигән шигырен, урысчасын. Урысчасын белә, баштан ахырына кадәр укып бирә, моңа телефоннан, телефоннан, аңлыйсызмы? Эй, буның инде шатлыгы инде буның Хәлилнең инде күккә аша инде бу, әйтә тегегә, син миңа моны видеога төшереп, Җибәр. Ви не аша, ватсап аша. Шуннан теге видеога төшерә, җибәрә, шушы ватсапны нәкъ безнең ачылу тантанасы беткән вакытта килеп җитте һәм без аны аннары экранга бирдек. Теге зур экранга биреп, шуның белән безнең кичә тәмамланды. Илһам Шакировның Теге ниен дә җырлап, Айбулбулны бөтен зал белән җырлап, менә шулай итеп безнең кичә тәмамланды. Теге минем җырларны җырлап, бер йодрыкка тиңәлик, әй киң төрки далаларын җырлап, әй татарларны җырлап, балалар йодрыклар болай бөтенесе, үзе залдагы балаларның Менә шулай итеп безнең ачу тантанасы менә шушы икенче татар гимназиясендә узды. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шуннан соң кичә, туган көннәр бит, кичә туган көннәре. Иртән сәгать тугызда нидә, Тәртип радиосында бер сәгатьлек интервью. Мин бардым һәм, Аллага шөкер, бөтенесен сөйләдек. Кешене теге, просвещать итәбез, агартабыз инде халыкны. Боларның не, язмышы турында сөйлибез бөтенесен. Бу чаралар турында сөйлибез. Шуннан соң сәгать икедә башланды музейда, Муса Җәлилнең музеенда башланды Муса Җәлил премиясе лауреатлары белән очрашу. Анда без, теге вулкан атылды, анда ду китердек. Шигырьләрен сөйләп, аның, Муса Җәлилнең, Илһам Шакировның җырларын җырлап, шулай итеп матур итеп үткәрдек. Ә бу вакытта Мәрҗани мәчетендә иртәнге сәгать унда бер җигерме хатын, ханымнар матур татар киемнәреннән, башларында ниләр, яулыклар бәйләнгән, шулай итеп Мәрҗани мәчетендә Коръән уку башладылар. Коръән, һәммәсе берәр сүрә укый, бүлеп бирелгән, бөтенесе уже планлаштырылган, шуны укыйлар, иң ахырдан хәзрәт үзе багышлады, менә шушы ике шәхескә һәм шушы Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларга, шаһит киткән кешеләргә багышлап һәм, гомумән, безнең татар халкының, мөселманнар өчен шуларны багышлап, син булдыңмы, Раян, анда, булма? Ие, менә син өлгермәдең. Вот шулай иттереп, шушындый, шундый ни булды. Шуннан соң кызым Резидә, мин әйтәм, кызым, син бөтен мәчетләргә чык. Ул дин белгеч, э, ни, илаһият гыйлеме аның э, белгече. Һәм ул тотынды бөтенесенә теге ни аркылы җибәрә. Хәзер бит берни түгел хәбәр бирү. Шулардан ул бөтен теге Россия, Советлар Союзы күләмендәге бөтен муллаларга, ниләргә анда ул дин әһелләренә, бөтенесенә җибәрде. Һәм бөтен җирдә тегеннән килә, сорап ни килә, җавап килә. Без укыйбыз, без укыйбыз. Багышлау, багышлау. Ни өчен? Җәмәгать, үлгән кешегә нәрсә кирәк? Без аларны искә алу һәм дога аларга. Шулай бит, име? Менә шулай иттереп, безнең шушы биек шәхесләребезгә Безгә һәрдаим кирәк. Без әле моны башлап кына җибәрдек. Болары әле икесен генә башлап җибәрдек. Ә менә шулай итеп әле Алла бирса тагын шулай менә күпме безнең кешеләребез бар. Дин кеше галимнәребез бар әле күпме безнең. Ул санап тормыйм сезгә. Искиткеч бит. Ә моннан алдагына Мәрҗәниебезнең ун көн иттек. Ун көнлек булды. Мәрҗани мәчетендә ун көн түгәрәк өстәлләр булды, Коръән багышлаулар булды, менә шундый аның иҗаты китабын уку булды. Шуңа күрә җәмәгать бу эшне без дәвам итергә тиеш. Әгәр дә без моны эшләсәк, безнең киләчәгебез бар. Безнең балаларыбыз белә, беләчәкләр. Алар, ә ни өчен? Ә ни өчен боларны? Чөнки бөтен гыйлем анда калды. Бөтен гыйлем, беренчедән, гарәп шрифты безнең булды. Гарәп шрифтында язылды бөтен гыйлем. Аннары латинга күчерделәр, бит тегесе югалды. Латиннан аннары соң күпме язылды, аларны күчерделәр э, рус алфавитына. Тегесе югалды. Күпме әйберебезне без югалттык. Без бөтен байлыгыбызны югалткан халык. Бөтен байлыгыбызны милләтебезне. Шуңа күрә безгә бүген теге урысча әйтсәм, как никогда Кирәк, очухаться, уйларга. Безгә ярамый. Ярамый безгә, җебергә дә ярамый безгә. Хәзер менә җибемәгән бер җигетебезне чакырам сәхнәгә. Алмазны. Мин кешеләрне яратам, табигатьне яратам. Мин җыр-моңга гашыйк. 39 ел, бит Әлфия Усалова һәм Илһам абыйлары җырлатты, 40 ел, әфәрин, ел тулмый калды бит. Хәзер мин әйтәм берничә сүз, мөмкин булса да, булмаса да. Әйтеп узганымча, мин кешеләрне яратам, табигатьне яратам, җыр моңга гашыйк кеше. Миңа өч кеше бигрәк тә күңелгә якын. Ни өчен? Хәзер әйтәм. Муса Җәлил унбиш нче февральдә туган, бер. Илһам Шакиров унбиш февральдә туып туган, ике. Һәм минем әнкәй исеме Сәгадә, өч. Рәхмәт кул чаптыгыз. Хәзер мин сезгә әйтеп китәм бер әйберне. Муса Җәлил дигәннән, аларның башын чаккан җирдә җәзалап үтергән, диләр иде, культурага әйткәндә. Миңа шунда басып торырга туры килде. Бик авыр булды анда басып тору, Германиядә ул, бигрәк Берлин шәһәрендә иде. Мин моны ни өчен әйтәм? Шуннан соң миңа Муса Җәлилгә багышлап берничә шигырь язарга туры килде. Мин үземнең язган шигырьләрне, мин хезмәт иттем Саратов өлкәсендә. Әйтеп китим әле тагын, Саратов өлкәсе дигәннән, 1961 ел мин бәләкәй генә малай идем. Гагарин очты космоска, и шунда төште. Сарат өлкәсе шуның белән горурлана һәм 1979, 81 нче елларда Керам Сатыев Советлар армиясе дә шунда хезмәт итте. Рәхмәт. Муса Җәлил дигәннәр. Менә шушы мәктәптә укыганда хәтерлисезме, шигырь бар иде бит, егет. Чәнечкеле тимер чыбык белән буратылган безнең йортыбыз. Көн үк төне шунда казынабыз, әйтесең дә тирес кортыбыз, дим. Мин каян белим инде авылда чәнечкеле чыбык нәрсә микән? Аңлатты миңа Советлар армиясе. Через день менә минибездә ике кыш мин сапоги, күн итекләр киеп, Сезнең тынычлыгыгызны безнең тынычлыгыбыз да сакладык. И шунда мин белеп кайттым, чәнечкеле чыбыкның нәрсә икәнен, ди аңлатты миңа совет армиясе. Аннан соң менә шушы шигырьләрне җыеп, мин теркәп, Химбат дәфтәре дигән шигырьләр җыентыгы яздым. Химбат, химия батальоны. Муса Җәлилнеке Моабит дәфтәре бит, мин Моабит, ә мин Химбат дәфтәре. Вот шулай булды. Муса Җәлил турында мин берничә шигырь яздым. Аларны мин барысын да укыйм. Хәзер берсен менә искә төшердем дә, укып китәм. Берсен искә төшерәм. Баш иям дип атка. Муса абый, сине шигырьләрең үлгәннән соң кабат терелтте. Күпме утлар, сулар кичкәннән соң, ничә кулдан укылып үтте. Үлмәс җырың Казан каласында һәйкәл итеп ташка язылган, Үлгән чагың кара август түгел, яфрак яра торган яз булган. Алга дәшә, омтылдыра, шигырьләрең ача күземне, Муса диңгез, ә мин тамчысы бит, атый алсам иде үземне. Җәлил кебек язу хыялым ул. Булсам иде мин шундый, дигән Муса абый һәйкәлегә килеп, горурланып башымны иям. Рәхмәт. Күп итеп сөйли алам ди бит инде мин әле, әгәр дә инде миңа. Гөлзада ханым сүз бирәсез. Бирәм, бирәм, бирәм. Бәхетләрен сөйлә. Китабы белән алып килер идек. Хикмат дәфтәрендә анда 54 шигырь барысын да алып килгән булыр идек. Ягъни Алла биргән булса, кабат өчен ашырга язсын иде бит киләсе елларда да, алдагы елларда да. Машалла. Менә шунда Алла биргән булса инде хикмат дәфтәрендә мин дистәләгән шигыремне укырмын, әгәр дә сез рөхсәт итсәгез. Әйтәсе сүзе бүгенгә таман бергә эшләгәнне әйттем бит. Бергә Машалла. эшләдек, әйе, бергә эшләдек. Ә, тукта, бетмәде. Кичә бит унбиш көнне мин мәчеткә кердем. Чуйков урамында булган мәчете бар анда. Мин шуңа каршы гына яшим бит, ди. Менә шундый кереп, сәдака биреп, дога кылып чыктым өч кешегә. Муса Җәлилгә, Аллаһы рәхмәт булсын. Илһам абый Шакировка, алар бер көнне туган, һәм минем әнкәй. Менә шуларга дога кылып, аларга менә Гөлзада ханым әйтеп китте бит.

Шөкер, шөкер, рәхмәт. Менә безнең чыгышларда күбесендә бераз гына, ну, патриотик рух бар инде, әлбәттә. Нишләп булмаска тиеш ул бездә? Безнең мусалар булган вакытта, әйе, нишләп такташлар булган вакытта, шундый Илһам абыйлар хәзерге вакытта рухи җыр ризыгы белән менә шушындый ниндидер милләткә горурлык тудырган шәхесләребез барында рәхәтләнеп горурланып йөрергә кирәк, син әйтмешли. Чыннан да горурлык бераз гына борчылу инде ул. Яу килә дә кырып китә, кала берничә бала, шул балалар нигез кора, Гөлестан була дала. Татарлыгы, ди дә татар, барыбер таба җаен, тагын, тагын күтәрелә, беттек бит дигән саен, ил нигезе көл булса да далада күмер кала. Моңлы татар күңелендә ул кабат дөрләп ала, Татарлыгы, ди дә татар, барыбер таба җаен, тагын, тагын күтәрелә, тезләндергәннәр саен, Дөньяларның асты-өскә килгән чаклары күп була. Берәү дә раска киткәндә татар өскә омтыла, татарлыгы онитә, татар барыбер таба җаен, тагын, тагын күтәрелә, коллыкка төшкән саен кыйбласы якты халкымның, шанлы үткән юллары, без түгел, кемнеңдер колы, без Ходайның коллары, көрәшә торганнары да һәм

Менә шул шигырем белән. Ә ул менә нинди генә шигырь, ә? Нинди шигырь, ничек, ә? Теге мондый, шундый газаплар күрмичә бүген дә сөйләшеп утырабыз менә Рифат әфәнде белән. Әйе. Хезмәт күрмичә, җәберләнмичә, әйе бит, нитмичә, теге Хезмәт куймыйча, көч куймыйча, эшләмичә дигәндәй, бернинди дә безнең, безнең халыкта, барлык халыкта да бернинди дә иман ялагае да булмаячак, кеше, зур кеше дә чыкмаячак. Шулай кечкенә вакыт бездә теге өй артында бакча Нормасы җитмәгәч, егерме биш су туя булмагач, басудан бирәләр инде. Ул сезнең якларда да булгандыр инде ул. Әйе. Концерт була күрше авылда диләр. Әйе. Әгәр дә бакчада бәрәңге төбенә иеп утырсаң, диде әти-әни, барырсың концертка, рөхсәт. Яна өйтүк турып әйбит. Бал моның хәтле бала тотынды белән бит үрнә йөргән. Матикләргә. Матикләргә. Иям, иям, иям, иям, иям. Мин сиңа әйтәм, күпме игәнемдер. Сәкинә апа тыкрыгыннан чыкты. Бер яшь кенә апа белән бер яшь кенә озын гына буйлы абый килеп чыктылар. Ә теге апа җырлый, муенына салган башын егетнең.

Әйе. Мин ул җырлаган вакытта, ул җырлаган вакытта мин якынрак Любазнатан, Любазнательный Варвара шикелле тык-тык-тык-тык-тык алар янынарак якынлаштым. Шул хәтле кояш кыздыра башлаган иде инде. Әйе. Хәзер менә шуннан соң пеләш калган булды инде мин. Әйе. Шул хәтле кыздыра, шул хәтле кил, миңа теге апа йөгереп килде дә, минем баштан сыйпый, Сөтләнем, ди, бар кайт, башыңа кызу кабыр.

Апа белән Сөлектәй җегет Илһам Шакиров белән Гөязда алып чыктылар. Әлфә апа һәрвакыт әйтә, син бала кайлардан болай тудың ди. Мәйдә менә син минем башы сыпырып үткән иң. Шуннан соң мен әйтәм шулай укып калдым. Шундый менә истәлекләр бар. Шундый истәлекләр бар. Ана син филармония эшләгән вакытта Илһам Шакиров нигә инде ул инде иҗат

Директормы? Мин әйтәм, директорның ишеге төбеннән Урон, ничек шулар, дип җырлап китермен. Бу инде көлде миннән. Көлде дә шуның белән бетте. Бер заман килгән, шулай ук кәефсез, дип карагыз син, теге нәрсә дип әйткән икән, шуны эшләде, ди. Шуны эшләде. Әй, килмисең, что ли, дип әйтәм. Килмим, ди.

Менә истәлекләр ие, әлбәттә, безгә менә мин үземнең шигырьләрдә шулай ук теге рух, рухны күтәрер өчен, әлбәттә, мин таянам Муса Җәлилгә, ул менә Развил Вәлиевкә дә без классташ, авылгаш булгач, авылдаш булгач инде, аның шагыйрь, шагыйрь, шагыйрьгә дигән бер зур гына поэма язган идем, анда шулай ук Җәлил исемнәре дә кереп китә, Илһам исемнәре дә кереп китәләр. Ну без менә шушы зур безнең татарыбыз өчен рухи биеклек тудырган шәхесләр белән хәзер дә куанып, горурланып йөрибез, шулай ясыйм. Һәм үзебезгә дә шунда бераз тиңләшергә тырышырга кирәк, батыр булырга кирәк, шундый рухта тәрбияләнергә кирәк. Бир әле. Вот. Менә миңа инде калгач, сез юморист нәрсә укыр икән дип уйлап утырасыз, дөрөи бит. Ну, аның без бит инде шул кечкенә вакытта ук сөйли торган идек бу ишек төбендә дигәнен. Үтеп барам шулай урам буйлап, парадный да күрәм бер бала. Звонокка үрелә, буе җитми. Аптырагач, карап уйлана. Мин балага киләм. Әллә, ди, мин звоноклар буен җитмиме? Җитми шул, ди. Кая үзем басыйм? Бернеме, дим, әллә икеме? Биш, ди. Басам, шуннан бала әйтә, Абзыкай, син нинди йөрәкле! Әйдә качыйк хәзер, хуҗа чыкса, икебезгә дә бирер кирәкне. Әйе, бу бит инде әнә кырык тапкыр укысан да рәхәт шуны тыңлап. Әйе. Үзебез дә шулай әйтәбез бит кайчагында. Менә бәла дигән. Мин яратам бер хатынны. Матурларның матуры, тик шунысы бар, ул матурым үзе бер ир хатыны. Гаҗәп түгел анысы, тик әйт, ул ирен яратамы? Яратмаса кыен түгел, төзәтү бу хатаны. Ул яратмый бер ирен, бер дә ирен, җене белән бер күрә. Утырып-утырып бу иренә чыкканына үкенә. Ә алайса ул иреннән аерылсын, әйт син аңа, гөрләтеп бер туй итәрсез, кояш чыгар сиңа да. Эх, туганкай, рәхмәт сиңа. Алтын синең бу сүзең, ләкин бөтен бәла шунда, аның ире мин үзем. Әйбәт бит, әйбәт. Берәр яңа укыган кебек укымаган шикелле дә булып китә. Күрше белән борыннан булдык, булмадык һич татулык. Көн саен бер усаллык, көн саен бер катылык. Мин кибәргә кер-элсәм, ул чыгарып көл түгә, мин коймага кар өйсәм, ул таратып бетерә. Быел абзар артыма чәчтем кызыл кәрестә. Күршем инде, билгеле, киртә миңа хәрештә. Минем кызыл кәбестәм кыяклагач өлгергәч, быел бәлеш ашыйм диеп эчкә җылы җигергәч, күршем бер күршем бер көн базардан алып кайтты бер кәҗә. Оныта алмыйм бу мутлыгын аның шушы көнгәчә. Каһәр суксын, җир йотсын, Бу өметсез кәҗәне нинди каты кыйнап та, җитмәде бит әҗәле. Һәр көн килә кунакка, мут басып тоякларын, кыеп кырып бетерде кәбестән кыякларын. Бетте бакчам, кырылды, һич чара юк, каһәргә, охшап калды түтәлләр бомбаланган шәһәргә.

Менә шулай итеп уйлап биреп, бөек кешеләр инде, бөекләргә шаяртып та, аларга пародияләр эшләп була, бит, алар билгеле танылган, шулар белән, шулар булган булып кыланып җитәбез, җитмиме, ниндидер бездә йөргән булабыз шунда, кеше булып. Рәхмәт, озакка сузмыйм.

Кунак җиде шагыйрь. Яшьне, картны, ир-хатынны, дусны, якынны йөрәгеннән шигырь булып тойгы чәчәк аткан йөрәк бакчасы да чакырды. Чәкчәктән соң шагыйрь кунакларның күңелләре булсын өченме, Йөрәгеннән кайнар бокалларга салып кайнар җырын эчерде. Ялкыныннан җырны үстерделәр мәҗлестәге картлар, егетләр. Канатланды уйлар, акты хисләр, артты көчләр, артты өметләр. Ак сакаллы бер карт кузгалды да әйтте. Шагыйрь, рәхмәт сиңа! Мондыйсыны мин күрмәгән идем 90 еллык гомерем буена. Күп татыдым ачы төчене мин 90 еллык тормыш юлымда. Күптән җыйган дәртле яшьлегемне таптым бүген синең җырыңда.
Гадәттә берәр кеше турында фикер әйтәсем килсә, ул кеше турында уйлыйм, уйласым килсә, мин үземне шул кеше урынына куеп карыйм. Муса Җәлил урынына куеп карасаң, әллә ничә тапкыр үлеп була. Өч ай үлем көтеп ятар. 99 кеше 100 кешедән беткән булыр иде, сынган булыр иде. Ә ул шундый шигырьләр яза. Чөнки аның үзәге шундый булган. Менә мин аның шигырьләрен укып утырам. Менә Алмаз әйтмешли, менә игътибар да иткәнем бар. Бик күп конкурсларда Муса Җәлил шигырьләрен укып оталар. Беренче урыннарны Вахшәттән башкадан да җитәрлек. Вахшәтне укыйлар да укыйлар инде. Чөнки ул бик көчле шигырь, ул тәэсир итә торган шигырь. Менә монда әле укып утырам. Ул иң беренче чиратта кеше булган. Без бөтенебез дә иң беренче чиратта кеше. Һәм Ул сугыш булмаса да шундый булган булыр иде. Ул инде ялгышмасам рәис булган бит, дими? Рәис тә булган. Ие, рәис булган безнең. Ие, ул вакытта ие. Шуңа күрә ул кемнәрнеңдер ул акыл беләшәнгән эш, Муса Җәлилне хурлау. Минем ике генә юлы бар. Агачка үрелгән колмак агачтан бигрәк булмак. Чөнки агач булмаса, колмак ята, без аны күрмибез. Ә Муса Җәлил турында шакшы сүз язып, кемнәрдер исемнәрен тарихка кертергә маташтылар. Без аны беләбез.

Андый сүз булып алды. Мин кердем, бу миңа чуть ли не шатланып, Менә ди, Госдумада ди сорау куйганнар, Муса Җәлил батыр булганмы? Мин монда аңа җавап биргәнне әйтә алмыйм. Мин ярсып киттем. Мин әйтәм, сиңа тагын нәрсә кирәк? Аның башын чапканнар, тагын нинди дәлил кирәк сезгә менде? Ул, мәйтәм, э, гостумадагы кешеләр өч тиенне дә тормыйлар бит аның. Тырнак очына да тормыйлар. Ну, бик э, сүгенеп әйттем. Чөнки шул кадәр э, ярсытты. Һәм безнең үзебезнең татарда шушы Муса Җәлилне төшерергә тырышу, ул Ну, карахәтлек дип әйтер идем. Чөнки алар ялгышы түгел, алар аңлап эшләгән эш бу. Ул үзен күрсәтер өчен, чөнки башкача ул күрсәтә алмый. Аның иҗаты да юк, башкасы да юк. Ә музей җәйне хурлап, ул аннан бигрәк булмак. Шул гына. Менә әле

Әпсәләмнәр сезгә таныш. Хади элек шигырь язган игенчеләр турында. Ун пот, ун подписка тапкан саен бер газета колында. Хәзер Хади шигырь язмый, ул гадәтне ташлаган. Ахры газета туктагач, илхам килми башлаган. Икенчесе. Бер хикәя язды бу ел Әпсәләмов Әптери. Турылык дип язган иде, булып чыкты кәкре. Ләкин матур, зифа буйлы аның соңгы майнуры, майнурына сүз әйтмибез, йөзләрендә ай нурын. Икесе дә язучыга эләккән. Монда тагын бик күп шигырьләр, менә аның көч турында ул шундый итеп яза, ул безнең языбыз. Чөнки Татарны татар иткән шагыйрь дә бу. Ул бит бердәнбер Ленин премиясе лауреаты да һәм Советлар Союзы герое да. Менә без еш әйтәбез, безгә татарга бирмиләр дип. Но ну, бит бу чиракта биргәннәр. Чөнки кешеләр ул бер кеше ялгыша, кешелек ялгышмый гадәттә. Шуңа күрә Менә без горурлана торган кеше ул һәм татарны татар итә торган кеше ул. Безнең татарны татар итә торган кешеләр бик күп түгел. Аларның күбесе теге э, Гаврилов, Крәшин, Карбышев урыслашканы һәм шундыйлар. Ә безнең чепчи татарыбыз Муса Җәлил ул татарны татар иткән кеше.